2.
Juventus Club Fermo Abigail Caro, Juventus wieħed Malmo xejn. Għandu magħna li Josef hawnhekk. Josef l-ewwel ħaġa grazzi tal-li ġejtu segwi logħba hawnhekk. Dokument in ġenerali tiegħek għal-bidu. Eh, kienet logħba provajna nagħmlu l-aħjar li stajna. Kienet daqsxejn diżappuntanti mill-aspett ta' attakk Kienet nieqsa mill-gowls. Ken isem jipprova jagħmel li seta' u kien xi daqsxejn fl-inturat f'parti mill-azzjonijiet. Imma ovvjament u mbagħad fraħna bil-gowl ta' Zenit fl-aħħar. Ekku, ifhem, il-gowl ta' Zenit fl-aħħar ifisser li ovvjament il-Juventus spiċċajna l-ewwel fil-grupp. Nifokaw daqsxejn iktar fuq il-logħba in ġenerali, l-ewwel ukoll, illum rajna naħseb prestazzjoni tajba għajr għal xi ftit passi sħżiena ta' Bernardeschi wkoll. Il-maġġoranza tal-players naħseb kienu kienu tajbin jiena. Forsi kien hemm dik il-ħaġa, barra l-passing ħażin jew hekk jew hekk forsi xtaqt tara u ma rajtx illejla. Edin xtaqt nara forsi iktar lil Kai Jorge. Imma dak mhijiex fil-lista, eżatti, dik hija ħasra. Ifhimni, kont forsi nilgħab iktar lil Dybala, kont naqilgħu forsi iktar tard fil-partita, u ħadt gost li daħħal ukoll xi ftit żgħar, xi ftit players żgħar iktar tard fil-partita. X'taħseb ovvjament imbagħad mill-prestazzjoni ta' Morata? Daħal fuq Dybala, kien qed ikollu prestazzjonijiet mhux daqshekk tajbin. X'taħseb mill-prestazzjoni tiegħu llejla? Fimni, Allegri daħlu biex jipprova jsib it-tieni gowl, imma sfortunatament ma rnexxielux. Fimni, ma nafx eżattament. Ma nafx qed jipprovaw jagħmlu, però fimni, attakkanti ma tantx hemm minn fejn tagħżel bil-Malti.

Tim li tixtieq li niġu miegħu issa, ovvjament għandna polza favorevoli, in inverted commas favorevoli, jekk hemm tim anzi bejn ngħidu mhux li tixtieq tiġi miegħu li tixtieq tevita għax anke Ovvjament li tixtieq tevita dejjem ikun hemm il-PSG u ma naħseb li tqal tim li se jiġi kontrieh mit-tieni postijiet. Il-bqija timijiet kollha li għaddew fimni Champions League di. Eżatt. Kif rajna, eżatt, kif is-snin li għaddew, ġejna maż-żgħar u xorta qlajna, ġifieri Champions League ma tagħmilx differenza. Xi kultant neġġi' ma' tim kbir aħjar fil-Champions League. Jien hekk nara. Mistoqsija,
il-logħba li jmiss kontra Venezia, away, nhar is-Sibt li ġej. X'tixtieq tara minn għadd ta' formazzjoni, forsi minn għadd ta' players li jilagħbu? Hemm forsi lok għal bħalma rajna llejla, forsi iktar minuti għal players żgħażagħ? X'taħseb li għandu jagħmel Allegri? Jiena kieku ma niffugrafhiex, fil-verità. Il-Venezja, eħe vera huwa tim żgħir, però jista' jgħassek. U qegħdin ħa nkunu away ukoll. Jiġifieri kieku xorta noħroġ formazzjoni tajba bl-ewwel ħdax, imqar bħalma lagħbna kontra l-Genoa, kienet formazzjoni tajba. U noħroġ bl-istess formazzjoni kieku. Tajjeb. Imma nżid lill-Artur.